Eżiż telespettaturi jiena Darren Marmara nsellmilkom u nilqakom għal edizzjoni speċjali tal-programm 30 minuta. Qed ngħid programm speċjali il għaliex Iddeċidejna flimkien mat-tim tal-produzzjoni ta' dan il-programm illi peress illi bħalissa wkoll qed nisimgħu ħafna fuq Brexit, kien xieraq illi noħorġu programm ta' informazzjoni biex inżommukom infurmati wkoll b'dak kollu li qed jiġri. Edizzjoni speċjali għaliex illum minflok nofs siegħa ser nagħmlu siegħa niddiskutu u għandna anki clips biex intom issegwu dak kollu illi qed jiġri u flimkien miegħi llum ma setax jonqos illi jkolli mistieden li jifhem fis-suġġett u allura miegħi bi pjaċir għandi lil Jesmond Saliba li huwa espert fil-ġeopolitika, Ewropa u kif ukoll Brexit, allura ma setax jonqos illi tkun miegħi f'dan il-programm. Nirringrazzja tal-istedina, dejjem meta niġi hawnhekk ikolli element ta' nostalġija għan-nieqa tiegħi, il-benniena fejn bdejt, in-namra tiegħi lill-aħbarijiet ta' barra u llum il-ġurnata Hija wkoll apparti li nfittxu dak li huwa komuni magħna wkoll ngħid mill-fgura u allura mill-fgura nipprovaw nifhmu x'qed jiġri barra minn xtutna f'dan il-jum importanti wkoll fl-Ingilterra. Ma stajtx illi nibda dal-programm, fil-fatt plottjajt il-programm u qsamnih flimkien miegħek ukoll, nibdew pass pass ma' dak illi biex naslu għal li qed jiġri llum. Ara, illum Fil-verità, ġifieri qed jiġi rekordjat illum it-Tnejn dan il-programm fejn bħalissa hekk hu. U rajna li saru ħafna press conferences, tlaqqa' l-Parlament, ħafna diskussjonijiet, ħa naraw minn hemmhekk it-triq 'l quddiem. Però biex nibdew bħala introduzzjoni, jekk infakkru ftit in-nies x'wassal għall-Brexit, Naħseb irridu mmorru pass ieħor qabel għall-introduzzjoni, tgħidli biex ġej. L-Ingilterra naħseb dejjem kienet xettika li tkun membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Osservazzjoni pertinenti, hekk. Jiġifieri naħseb illi bħala relazzjoni ta' Renju Unit dejjem kien illi anki meta kien hemm pereżempju l-munita ewro u l-pajjiżi daħlu fiha, ir-Renju Unit żamm lura. Kif taraha tiġi bħala relazzjoni tar-Renju Unit vis-à-vis l-Unjoni Ewropea, vis-à-vis l-membri, stati, l-oħra li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea? Ara, kif għedt tajjeb ħafna, tajjeb ħafna inti, naħseb illi jekk hemm pajjiż illi kellu relazzjoni daqsxejn on and off mal-Unjoni Ewropea kien bla dubju r-Renju Unit. U hemm, jiena kollox nemmen li għandu kuntest. Għandek il-kuntest storiku, ta' pajjiż illi kien imexxi wieħed mill-ikbar imperi illi n-narrattiva dejjem kienet illi kien hu illi iddefenda lill-Ewropa mill l-atroċitajiet u li kien instrumentali biex fl-alleanza li kien hemm Nord Atlantika bejn l-Amerikani u l-Ingilterra fi żmien il-gwerra kien hemm din it-tip ta' relazzjoni allura bla ebda dubju għandha element ta' kif tiġi meqjusa l-Ewropa. Iżda dejjem ġiet meqjusa, sew x'qed ngħid, l-Ewropa bħala Unjoni, xi kultant il-kuntest ta' l-kontinent Ewropew, dejjem kellu bżonn ir-Renju Unit biex jgħin fejn kien hemm il-bżonn. Allura din il-mod kif aħna tkun magħġun sewwa, bla ebda dubju kien influwenti fil-mod tar-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Kif għedt inti, inti semmejt l-euro, però ejja nibdew biex attwalment l-Ingilterra tidħol fl-Unjoni Ewropea, kellu jittieħed numru ta' passi, jiġifieri ġie applikat fis-61. Biex inkun għedna kollox, De Gaulle u Franza u. qed insemmi de Gaulle u Franza, għaliex anke llum naħseb l-iktar li hemm nuqqas ta' kooperazzjoni biex ngħidu hekk, jew l-iktar li ssemmi argumentazzjonijiet kontra li tagħti forsi xi lok ta' żblokk bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit, ukoll ir-reżistenza ġejja minn Franza, ġifieri storikament passi ta' però kellek fil-61 l-Ingilterra tapplika biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. De Gaulle għamel il-kundizzjonijiet prattikament li għamluha kważi impossibbli biex l-Ingilterra tidħol fl-Unjoni Ewropea, però mbagħad fit-73 il-Renju l-Ingilterra daħlet f'dak illi kienet il-European Economic Community. Eventwalment, fl-1975, sentejn wara, kien hemm l-ewwel referendum illi permezz tiegħu l-Ingilterra, is-sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea ġiet, fil-Komunità Ewropea, ġiet ikkonfermata. Jiġifieri anki dawn juru li kien hemm diġà passi, taf kif, referendum biex nibqgħu jew ma nibqgħux. Dejjem kienet hekk, naqblu? U mbagħad kellek ukoll il-Karta Ewropa ntużat minn Partit Konservattiv kemm-il darba bħala parti mill-mod biex issib l-appoġġ tal-elettorat. Jiġifieri kellek fl-84 lil Margaret Thatcher illi nnegozjat pakkett finanzjarju illi permezz tiegħu ġabet il-famuż budget rebate. sewwa, illi permezz tiegħu però mbagħad setgħet tmur quddiem l-elettorat Ingliż b'ċerta iktar kunfidenza biex tikseb il-mandat elettorali, u reċentement, kif stajna naraw, kellek il-kwistjoni ta' David Cameron. Però qabel dak, inti semmejt punt pertinenti wkoll dwar, naħseb, l-iktar simbolu ta' dik illi hija fil-perċezzjoni ġenerali ta' is-saħħa Ingliża vis-à-vis dik Ewropea, u dan qed nitkellmu fuq il-munita. sewwa, u kien fl-1992 illi l-Ingilterra rtirat il-lira mill-European Exchange Rate Mechanism. U hawnhekk kienet qisek il-punt di partenza illi fejn tidħol l-aspett tal-munita Ewropea u dan lejliet it-twaqqif tat-Trattat ta' Maastricht illi beda jara l-kuntest ta' suq uniku, suq komuni u li ta l-implimentazzjoni tal-euro, però isma', Fejn tidħol il-munita, fejn tidħol l-ekonomija, għalkemm qegħdin fil-klabb, hemmhekk ir-riedni huma f'idejna. Again. Mela għandek dan l-iżvilupp storiku. Biex imbagħad fl-2002 daħal, daħlet il-munita ewro, fl-2004 kellek tkabbir tal-Unjoni Ewropea inkluż pajjiżna illi ta' min jgħid dan it-tkabbir seħħ fl-2004. Però, bejn id-dħul tal-munita euro u dak it-tkabbir, kellek tkabbir ieħor u dokumenti riċenti li ħarġu mill-Unjoni Ewropea esprimew il-vokazzjoni Ewropea tal-Ingilterra fis-sens li kienet temmen li jaqbel li jkun hemm għaqda. Jiġifieri, ejja ma nippreżentawx l-Ingliżi bħala anti-Ewropejistiċi. Il-gvernijiet Ingliżi qatt ma kienu anti-Ewropejisti, tifhem id-narrattiva fid-diskussjonijiet. Però qatt ma kienu b'xi sens ta' antagoniżmu sakemm. Però jekk immorru imbagħad għax int wassalt sal-2004 fl-2006 naħseb illi meta mbagħad kellek illi Nigel Farage jilħaq kap tal-UKIP, tal-UKIP taħseb illi beda jiskatta iktar għax issa tgħid alright fin-narrattiva kienet hemm imma qisha mhix fil-wiċċ imma qisu bħal donnu kif feġġ Nigel Farage Naħseb imbagħad iva, ir-Renju Unit beda jkun iktar veċiforu kontra l-Unjoni Ewropea. Naħseb hemmhekk għamilt ukoll il-landmark illi żvijat id-diskussjoni għaliex fejn qabel kellek id-diskussjonijiet ngħidulhom jien fil-pjazza fuq it-te, Mal-kafè ma nafx l-Ingliżi imma te żgur, sewwa, u kienu qegħdin jiddiskutu u sefsif u jibqa' l-tabloids etsetera. F'daqqa waħda ħareġ persuna li tajjeb jew ħażin, tħobbu jew tobgħodu, għandu element ta' kariżma, kariżma politka f'sens ta' attrazzjoni, illi kien għadu kemm ħareġ għal Membru Parlamentari wkoll Ewropew. Dak iż-żmien, sentejn qabel Farage. Hemmhekk kellek simbolu individwali, kellek allura il-personifikazzjoni ta' dak kollu li jista' b'xi mod ikun anti-Ewropa. U beda bil-mod il-mod kif għedt inti, eħe, hemmhekk bdiet sitwazzjoni fejn inti jkollok element mhux ta' rikat, imma element ta', attwalment, check and balance intern li mbagħad spiċċa manifestat f'elezzjoni, f'elezzjoni fis-sens għaliex kellek l-elezzjoni tal-2013 fejn niftakru li l-elezzjoni ta' qabel il-Konservattivi u l-Liberal Democrats kellhom Gvern ta' koalizzjoni, rarità fl-Ingilterra, wara snin ta' Gvern Laburista, immexxi minn Tony Blair u fl-aħħar minn Brown, biex imbagħad eventwalment però, meta kellek din id-deċiżjoni li biex jassigura l-possibilità li jieħu mandat elettorali, Cameron żerżaq fil-programm elettorali l-wegħda li fl-2017, mela Cameron, Tories, Thatcher, Tories, il-Konservattivi, kellem din il-wegħda illi ħa jagħmel referendum biex l-issue tal-Ewropa ma tibqax issue elettorali. Ikoll ngħid ukoll li naħseb illi ġabuh fiċ-ċirkostanza wkoll, jiġifieri vera ta' imma naħseb jekk issegwi il-politika kif kienet dakinhar, ġie ħa ngħid hekk kostrett li kellu bilfors jagħmel dan ir-referendum. Darren, inti ġej minn kamp, għandek l-esperjenza politika bħal m'għandi jien, inti l-ikbar żball li jsir fil-politika li nippruvaw nanalizzaw realtà u deċiżjoni politika li tittieħed f'sena fil-kuntest tar-realtà ta' tal-lum. Dak iż-żmien, kif qed tgħid inti, ir-realtà kienet tobbliga lill-Partit Konservattiv ta' David Cameron jieħu pożizzjoni bħal din biex ikun jista' jassigura li jkollu mandat elettorali. Niftakru xi ħaġa simili f'pajjiżna fit-98, il-Partit Nazzjonalista wkoll minkejja li kellu l-mandat ċar għal darba tnejn tlieta, ukoll daħħal li jkun hemm referendum dwar li jkunu negozjati l-relazzjonijiet fil-pakkett mal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dawn ikunu deċiżjonijiet li jittieħdu f'kuntest storiku u l-kuntest storiku kien jitlob dak minn però, fl-opinjoni tiegħi, jista' jkun kien li għal Cameron Għaliex di huwa fatt, illum kulħadd ftit jgħiduha u jammettuha, imma la Cameron, la Brussell u l-ebda opinjonista ma kien jobsor illi attwalment dan il-vot kien qed isir. U dan mhux qed isir, dan mhux qed ngħidu b'element ta' kritika, imma naħseb illi bħalma jiġri fl-Istati Uniti fejn aħna nipprovaw nifhmu qagħda politika bil-mentalità tagħna, naħseb illi mhux kulħadd kien qiegħed jefhem u japprezza s-sentiment on the ground tal-poplu Ingliż, tal-maġġoranza tal-poplu Ingliż. Inti tinsiex li l-media ħafna drabi hija dominata minn dak li jkun qed jiġi fil-kapitali. Il-kapitali tiffinanzja, il-kapitali Londra minħabba l-realtajiet ekonomiċi kienet qed tippreżenta ċertu sentiment. Mhux bilfors li kien qed jirrifletti dak li kien hemm 'il hinn mill-kapitali. Allura, again, jiġifieri u kif ħa nisimgħu aktar tard, wieħed irid jirrispetta r-reċiżjoni u l-għażla demokratika ta' sa taqbel u ma taqbilx, tagħmel sens jew ma tagħmilx sens, ma dik kienet l-għażla demokratika u naħseb illi kieku kellha ssir referendum ieħor, dik ir-riżultat probabbli jiġi kkonfermat sakemm ikun ċar, sakemm ikun mandat ċar, naħseb dan huwa l-ikbar żball. Però anyway, wasalna f'dis-sitwazzjoni llum. Saret il-referendum, għadda, u minn hemmhekk assistejna għal wieħed mill-iktar perjodi Taljani it-terminu huwa rocambolesco, turbulenti, ta' affarijiet li stajna nassistu fil-politika Ingliża minħabba tibdiliet fi gvern, tibdiliet f'kapijiet tal-partiti tal-Konservattivi, elezzjonijiet bikrin li mbagħad b'xi mod qanqlu ċertu riżultati li ma wieħed ma bbasarx u l-qasma interna fi ħdan il-partiti tradizzjonali minħabba l-fatt li naħseb il-Brexit hija kwistjoni nazzjonali li għandek min jissimpatizza mal-Partit Laburista jaqbel u min jissimpatizza mal-Partit Laburista ma jaqbilx u bl-istess mod min jissimpatizza mal-Partit Konservattiv jaqbel u le u l-Liberal Democrats ukoll. Però din hija realtà li qegħdin naraw issa l-effett tagħha. Propju dan, u qed naslu biċċa biċċa, ġifieri anke għall-benefiċċju tal-telespettaturi, li qed nagħmlu huwa qed nipprovaw nagħmlu qisu dokumentarju tal-fatti li saru biex nwasslulkom propju l-fatti kif inhuma, l-informazzjoni eżatta, anke propju wkoll mir-riċerka biex inkunu kemm jista' jkun eżatt ma' dak li qed ngħidu, però ħa jiskatta mbagħad ħa ngħidlek il-programm proprju għaliex qed nagħmlu dan biex inwasslu fil-verità issa, illum, x'qed jiġi diskuss fir-Renju Unit. U allura aħna qabel, kif spiċċajt inti, konna wasalna li sar ir-referendu. Fil-fatt irridu ngħidu li r-referendu sar fit-23 ta' Ġunju 2016, illi kellek 51.9 fil-mija illi l-poplu tkellem biex joħroġ, mill-Unjoni Ewropea u allura hemmhekk letteralment skattat il-Brexit, jiġifieri jiskatta l-Artiklu 50 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea li jibda l-proċess ta' sentejn biex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea, però dan suppost kien jagħlaq f'Marzu ta' din is-sena. Però, però, da ġiet prattikament inqabeż daż-żmien u ġiet estiża għall-31 ta' Ottubru. Però għandek notazzjoni li. Ejja nagħtu sfond żgħir anke fuq livell lokali għaliex Marzu minn tant, minn tant xhur u għaliex id-29 ta' Marzu minn tant ġranet. Aħna l-Maltin il-31 ta' Marzu hija jum, wieħed mill-jiem nazzjonali, jum storiku f'pajjiżna meta Permezz ta' Jum il-Ħelsien infakkru t-tmiem tal-bażijiet militari Ingliżi f'pajjiżna. Għaliex il-31 ta' Marzu ntgħażlet bħala data? Għaliex il-31 ta' Marzu hija d-data meta tagħlaq is-sena finanzjarja tal-Gvern Ingliż. U peress li inti fil-kuntest ta' Malta kellek il-tmiem ta' bażi militari fejn kien qed ikun hemm kirja, allura allokazzjoni ta' fondi lejn pajjiżna biex ikun hemm dak is-servizz, il-cut-off date kellu jkun dak. Bl-istess mod li kellha tkun allura dik il-ġurnata 31 m'għaliex mhux il-31 ta' Marzu u kien id-29 ta' Marzu? Għaliex id-29 ta' Marzu, il-31 ta' Marzu nzerta l-Ħadd, allura l-aħħar jum fost il-ġimgħa illi fiha tintemm is-sena nefs kienet id-29 ta' Marzu. Però kif għedt inti bdew diġà kien qed jidher. illi kien ħa jkun hemm problemi u ntalbet estensjoni. U mbagħad kien hemm estensjoni oħra u Nixtieqek tidħol ftit imma fuq is-sentejn fil-verità. Ġifieri, all right, issa wasalna li sar ir-referendu, l-poplu tkellem, mela ħa noħorġu. U forsi n-nies anki, għax bħas-soltu, ġifieri kultant il-politika ma tiġix imfissra lill-poplu kif għandha tkun u dak li jkun qal mela issa vvutajna u issa barra. Però minn dak, kif qed ngħid, fil-fatt l-artiklu stess jitkellem li għandek sentejn biex dak il-pajjiż partikolari joħroġ. X'ġara f'dawn is-sentejn u fil-verità sa skattaw iktar minn sentejn? Ħa ngħidlek, jiena mhux ħa noqgħod nipprova insegwi x'jingħad il-headlines, però naħseb huwa obbligu tagħna li meta nkunu qed nitkellmu mat-telespettaturi, immorru lil mill-headlines u mill-. mill-emozzjoni u nipprovaw napplikaw daqsxejn ta' raġuni x'ikun ġara u ma ġarax. Jien naħseb illi minn mar f'daw is-sentej, f'dawn is-sentej, kien hemm żewġ issues paralleli illi tajjeb illi nżommu magħhom punt importanti fuq x'qed nitkellmu. Pajjiż ried joħroġ mill-Unjoni Ewropea b'mandat demokratiku. L-Unjoni Ewropea, Għandek il-metafora Brussell. Però attwalment l-Unjoni Ewropea qegħdin nitkellmu fuq 27 pajjiż ieħor, issa hemm oħrajn forsi iktar b'saħħithom minn ħaddieħor, però qegħdin nitkellmu fuq 27 pajjiż illi huma 27 gvern li qed jippreżentaw l-interessi ta' 27 poplu, ta' 27 nazzjon. Illi uħud miċ-ċittadini tagħhom għandhom ħajja ġo l-Ingilterra daqs kemm ammont ta' residenti ta' ċittadini Ingliżi jgħixu fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. U l-ewwel punt illi kien hemm fid-diskussjonijiet kien li ġie stabbilit illi d-drittijiet taċ-ċittadini tal-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea jibqgħu rispettati fir-Renju Unit u d-drittijiet taċ-ċittadini tar-Renju Unit jibqgħu rispettati fl-Unjoni Ewropea. Ma ninsewx, qegħdin nitkellmu fuq pensjonijiet, nitkellmu fuq libertà ta' ħielsa tal-moviment. Għandek dak kollu. Dak kien wieħed mill-punti, kien hemm erba' punti li kienu qed jiġu analizzati. U kellek il-issue tal-kummerċ u s-suq illi għall-bidu kien hemm diskussjonijiet profondi u punti ta' diverġenza illi wkoll wasslu qbil. U insomma, u biex nikkwota lil Theresa May u lil Michel Barnier, Qablu fuq 95 fil-mija ta' dak kollu li kellu jkun hemm maqbul dwaru. Brexit maqsum fi tnejn, u naħseb hawnhekk fejn xi kultant ma nifhmux. Id-deal, il-famuża deal, it-terminu legali li jintuża fid-dokumenti għal deal huwa an orderly withdrawal, jiġifieri li toħroġ bil-galbu, li toħroġ b'mod organizzat, b'mod strutturat. Id-deal ma jfissirx it-tmiem tar-relazzjoni, anzi, hemm il-mod kif ser toħroġ inkluż ħlasijiet ta' flejjes li hemm impenn li tħallas l-Ingilterra lejn l-Unjoni Ewropea u viċe versa, sewwa, għaliex da hemm ftehim, hemm budget finanzjarju li jkopri perjodu ta' żmien. u fil-fatt il-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea kien qed jiġi ppjanat mingħajr id-dħul, mingħajr il-flus li jidħlu mir-Renju Unit u jmorru lejn ir-Renju Unit. Jiġifieri r-Renju Unit, to be fair, huwa net contributor. So jiġifieri hu jagħti iktar milli hu. Però hemm budget u hemm impenn li jrid isir bħal kwistjonijiet ta' VAT, kwistjonijiet ta' bolol, etc. Però Il-Brexit Deal, apparti d-Divorce Agreement, illi ħafna iqisu dwaru, jitkellmu dwaru, u li fuqu dak kien hemm qbil, eh, fuqu kien hemm qbil, kellu dikjarazzjoni politika. U din id-dikjarazzjoni politika mhi xejn għajr il-, High level agreement, allura ftehim ta' livell għoli, il-konvenju biex ngħidu hekk, mhux eżatt, imma li jfassal il-qafas tar-relazzjoni li ser ikun hemm fis-sentejn li ġejjin, fis-sentejn wara li jidħol fis-seħħ id-deal, skużawni jidħol il-Brexit, biex jiġi negozjat il-futur tar-relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. U wkoll, f'dan il-kuntest, kollox jidħol f'dik il-borma li għedna li 95 fil-mija dwaru kien maqbul. Mela. Allura fuq hiex mhux qed naqblu? Mela, ħa waqfek biex dejjem immexxu pass pass u anke għall-benefiċċju tal-ispettaturi naslu li nifhmu issa fil-verità mela qed ngħidu li għandek id-deal U ma tkellimniex fuq in-no deal. Mela qed ngħidu li fuq naħa għandek jekk tidħol, jekk inti, jiskatta dan id-deal, jiġifieri li inti se tagħmel il-ħruġ xorta imma ħa tibqa' xorta bir-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea sabiex toħroġ u fl-istess ħin terġa' tinnegozja kif se tkun ir-relazzjoni tiegħek bħala pajjiż mal-Unjoni Ewropea mingħajr ma tkun membru sħiħ. Naqblu fuqha di, Jess? Jiġifieri qed prattikament min-naħa l-oħra, in-no deal qed ngħidu li inti ħa tibda kollox mill-bidu qisek inti ma m'inti xejn fil-verità, jiġifieri dik hija d-differenza, mhux hekk? In-no deal huwa li prattikament inti tlaqt għal vjaġġ ġdid mingħajr ma għandek qbil minn issa dwar dak li huwa essenzjali li qed naqblu fuqu, kif ser ikun? Eħe, tlaqt għal għonq it-triq mingħajr linji gwida. Jiena nista' ngħid li b'no deal terġa' tiġi qisek kważi fi stat ta' pajjiż li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea u qed jibda kollox mill-bidu nett, mhux hekk? Ara, ħa nuża, u inti tifhimni, u żgur hawnhekk u forsi anke min jimporta, l-importaturi, ħa nuża l-eżempju tad-dwana, Nikkwota hawnhekk lis-Sur Chetcuti li wieħed mill-iktar dipartimenti f'Malta li kien għaddej bi preparazzjonijiet għall-eventwalità ta' no deal. Jiġifieri ma ninsewx il-preparazzjonijiet li saru f'pajjiżna mill-Gvern u minn naħa ta' istituzzjonijiet però b'mod partikolari, jiġifieri dal-aħħar qrajna fil-gazzetta li hawn l-istockpile għal ammont konsiderevoli ta' xhur, sitt xhur jekk m'insejx żball, ta' mediċini f'każ ta' no deal. Kollox għandu punt, kollox għandu raġun. Però se nitkellmu dwarha. Però hekk insemmu x'qal il-Direttur tad-Dwana Joe Chetcuti bir-referenza għal fejn tiġi r-Renju Unit fil-klassifika. Pereżempju, jekk aħna ħa nimpurtaw xi ħaġa mir-Renju Unit, hemmhekk irid jidħlu fis-seħħ u jiskattaw l-istess dazji u proċeduri eċċetera f'ċerti affarijiet ma' tip ta' pajjiż terz illi miegħu ma jkollokx relazzjoni. Meta tikklassifika, jiġifieri biex nifhmu, għandna aktar affarijiet ċari u benefiċċji konkreti bejn Malta u t-Turkija, li huwa pajjiż mhux fl-Unjoni Ewropea, u jekk niftakar sew kien semma l-Ingilterra qisha tkun bħal Kazakstan, li m'għandek l-ebda tip ta' relazzjoni u mbagħad irid jibda kollox mill-bidu. Għaliex? Għaliex l-Unjoni Ewropea, tajjeb jew ħażin, għandha numru ta' arranġamenti differenti ma' għadd ta' pajjiżi, illi mbagħad once li inti f'Malta tidħol bħala parti minn dawn il-ftehim, fejn jidħlu l-ħelsien ta' l-moviment ħieles ta' l-affarijiet. Sewwa, allura ikollok dak il-punt ukoll kopert. F'dan il-kuntest, pereżempju fid-dwana, eħe, allura no deal kienet tfisser illi mill-31 ta' Marzu, u mbagħad issa qed nitkellmu b'no deal 31 ta' Ottubru, jiskattaw relazzjonijiet kif inhuma. Issa, ovvjament, in-no deal ifisser ukoll illi ser ikollok min iweġġa' b'xi mod, jiġifieri u naħseb illum kien hemm konferenza tal-aħbarijiet li kienet Nistgħu naraw iktar tard fil-fatt. Però ħa ngħaddi għall-messaġġ illi ħareġ mhux fil-konferenza tal-aħbarijiet. Kien kemm Theresa May u kemm Boris Johnson, deep down, dejjem raw illi no deal mhux on the cards għall-Ingilterra. Bl-istess mod, mhux on the cards għall-Unjoni Ewropea. Pero x'kien qed jiġri issa hawnhekk? Ejja ninsew il-platealiżmu. Ta' għandek stili differenti ta' negozjati. Theresa May, in-negozjaturi fuq il-bankijiet tal-Ewropa kienu jafu illi l-pressjonijiet kollha li kellha, l-iktar waħda li kienet hi mhux lesta tiċċaqlaq minnha kienet tirrifjuta li jkun hemm a no deal scenario. U ejja hawnhekk naħseb nanalizzaw xi ddifferenzja lil May minn Johnson. Ekku, fil-fatt irridu nispjegaw ftit illi kien hemm Theresa May illi għamlet in-negozjati, Theresa May imbagħad prattikament naħseb li ġiet f'punt illi ma setgħetx tkompli iktar. Għax rat li kienet pisu. Mhux hekk, u mbagħad ġie Boris Johnson illi prattikament irridu nidħlu naqra fiha wkoll di, li da prattikament qallhom li aħjar li kellhom imorru wkoll għal elezzjoni ħalli jkun jista' jġib Mandat fil-verità, però qisu kulħadd. Daħlet xi ħaġa oħra fiċ-ċirku. Żamm lura. Allura kif, jiġifieri issa rrid iwasslek għal hawn, mela kellek il-May li għamlitu d-deal pratikament, in-negozjatu. Però ma ġiex aċċettat mill-Parlament Ingliż. Biha, biha ġej, issa ntik iċ-ċans li tispjegana. Mela kellek il-May li għamlet in-negozjati kollha, suppost sar id-deal. Eventwalment spiċċat barra hi, fil-verità. Jiġi Boris Johnson qed jgħid li isma' ejja mmorru għall-elezzjoni, ma ġabx, ħa ngħid hekk, kif tgħid, ma kellux fuqha din li seta' jimxi prattikament u allura l-elezzjoni tidher li mhux se ssir, però wkoll qiegħed jgħid li ħa jinnegozja deal. Ħa jkun l-istess deal, ħa jkun deal differenti? Spjegalna ftit. Ħa nibdew minn hawnhekk. Issa hawnhekk qed tibda tidħol l-opinjoni personali lil hinn mill-fatti għax fejn. Le, issa minn hawn 'l hawn issa tlaqna fil-verità fil-preżent ġejna, issa ġejna llum, ara tlaqna mill. Ħa naġġorna ftit fuq il-preżent parentesi. Illum jorbotna mal-ġimgħa li għaddiet. Okay? Illum ġraw erba' affarijiet. Naħseb l-iktar ħaġa importanti ser nitkellmu dwarha aktar tard għax kellek numru ta' dikjarazzjonijiet importanti. Però illum ukoll ġiet sanzjonata b'dak li jgħidulu r-Royal Assent, jiġifieri bħal Malta kull liġi trid tiffirma l-President, fl-Ingilterra tiffirmha r-Reġina, sewwa, kellna l-firma ta' Reġina illi permezz tagħha l-abbozz ta' liġi, l-att ta' liġi li ġie approvat mill-Parlament u mil-Lords, li ma jkunx hemm no deal Brexit, sar liġi. Xi jfisser da? Jekk nieħdu l-kliem kollu li sar anke fi tmiem il-ġimgħa bejn nhar il-Ġimgħa u llum, filwaqt li naħseb, ħa ntih il-krittu lil Johnson, ħa fuqu baraxx ta' kritika għal numru ta' affarijiet li għamel f'din l-aħħar, f'din l-ewwel għaxart ijiem li ilu Prim Ministru, ġie b'xi mod sanzjonat mill-Parlament Ingliż illi jekk jinkiser mill-Prim Ministru dan jista' jispiċċa f'ħabs skont il-proċeduri u anke dak li qal eks Prosekutur Ġenerali tal-Ingilterra illi no deal Brexit ma jsirx. Johnson, il-commitment tiegħu huwa illi fil-31 ta' Ottubru, idaħħal, joħroġ, lir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Mela għandna dawn iż-żewġ mossi fil-katina. L-Ingilterra għandha liġi li timpedixxi lill-Unjoni Ewro-, lill-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr deal. Mela qed ikun hemm deal bilfors, dik hija saret liġi. U għandek Il-fatt li Johnson qed jgħid il-31 ta' Ottubru huwa l-aħħar jum li l-Ingilterra tkun fl-Unjoni Ewropea. L-options x'inhuma? Li jkun hemm deal ġdid. Jew id-deal li hemm. Ta' Theresa May biex niftehmu. Il-famuż deal ta' Theresa May. Il-ftehim ta' Theresa May qatt ma ġie approvat U naħseb qegħdin ninsew, faċli ngħidu li qatt ma ġie approvat. Però l-ikbar diffikultà li hemm huwa li tipprova tifhem il-maġġoranza tal-Commons x'riedet. Jekk ma riditx lil May, jekk ma kinitx kwistjoni ta' li ma ridux il-Brexit, jew jekk ma ridux partijiet differenti minn Brexit. għax tant kien frammentat il-vot fuq id-diversi mozzjonijiet li kienu qed jippreżentaw illi qisna nafu x'ma jridux, però mhux ċar xi jridu. Allura fil-logħba strateġika illi qegħdin naraw bħalissa għandek żewġ logħbiet, għandek il-logħba politika interna Ingliża u l-logħba tan-negozjati mal-Unjoni Ewropea. Boris Johnson għandu l-mandat li joħroġ lill-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea fl-31 ta' Ottubru, Għandu ftehim f'idejh li negozjat Theresa May u għandu liġi li timpedixxih milli joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim. Mela, żid magħha l-fatt issa il-mod kif saret u l-perjodu partikolari ġie attira element ta' kritika. Però, b'mod illi ġie konfermat mill-qrati legali, Boris Johnson talab proroga, jiġifieri ppospona l-parlament, il-ftuħ tal-parlament il-ġdid, ma ninsewx dak kollu għaliex kellek Prim Ministru ġdid, allura jkollok sospensjoni tax-xogħol tal-Kamra li qed jiġi sospiż bħalissa, sewwa, fit-tmiem tas-seduta tat-Tnejn. u li eventwalment dan il jibda l-fażi l-ġdida ta' gvern ġdid bid-diskors mit-tron li tagħmel ir-Reġina, bħalma f'Malta meta jkollok bidliet jagħmel id-diskors il-President, biex jispjega l-programm elettorali ta' gvern, programm ta' ħidma skużi ta' gvern, programm ta' ħidma ta' gvern. F'dan il-kuntest kollu qegħdin nassistu allura għal sitwazzjoni fejn jidher illi dawk titubanzi, dubji, li kienet ikollha Theresa May anke minħabba l-kurrenti interni fil-partit tagħha, li f'taħt Johnson ħarġu fil-beraħ. Filwaqt li taħt Theresa May kienu kollha qishom logħba poker, kulħadd jaħbi wiċċu u kulħadd ma jaf jaħbi l-karti u ħadd ma jaf x'inhuma, taħt Johnson l-affarijiet saru ċarissimi. Min ma jaqbilx qed jitlaq, min mhux qed jogħġbu qed iwarrbu, etcetera etcetera. Jiġifieri Johnson f'dan il-kuntest jidher illi għandu element ta' kontroll daqsxejn ikbar minn dan il-punt. Ġala darba. Naħseb illi mxejna pass fil-verità. Illejla, illum, illum, jien kif ninterpreta l-affarijiet, Johnson għandu ukoll qisu r-riħ fil-qala li ħadd ma jrid imur għall-elezzjoni minkejja li hu sejjaħha. Semmejtielek. Eżatt. Allura fejn qegħdin illum? Illum qegħdin f'sitwazzjoni illi wara illi prattikament da ħanuża terminu daqsxejn aggressiv Però fl-opinjoni tiegħi mhux neċessarjament negattiv. Kines kull kurrenti u problemi li seta' jkollu Johnson biex jinnegozja internament u l-problemi interni seta' dejjem jiġri. L-ikbar oġġezzjoni tkun internament. Internali, mhux hekk? Issa jrid jiffoka ma' barra minn Malta, ma' barra mill-Ingilterra. U jien nemmen illi fiċ-ċirkostanzi kollha, illi dan jidher li deċiż 31 ta' Ottubru, deċiż illi irid imur għal deal u qed jgħid lest li jmur anke għal no deal, konxju tal-fatt ukoll li l-Unjoni Ewropea ma tridx li jkollha no deal, allura jista' jkun illi b'xi mod idejn Johnson fuq il-mejda man-negozjati tan-negozjati mal-Unjoni Ewropea ssaħħet. Jiena naħseb ukoll li, there again fl-opinjoni personali tiegħi, li għalkemm forsi qed tiġi interpretata li xtaq imur għal elezzjoni imma qishom ma tawhx il-fiduċja li jista' jagħmilha di, naħseb ukoll nista' ninterpretah bħala li, għandu fiduċja, prattikament qisu vot ta' fiduċja fih innifsu. Jiġifieri jekk tara kif inhi mpinġija u kif il-media titkellem, tista' tgħid illi bħalissa għaddejjin ċertu turbulenzi. Però min-naħa l-oħra wkoll tista' tgħid illi minħabba l-fatt illi ma jriduhx imur għall-elezzjoni u qed ċarissimu qed jgħid illi di jrid jagħlaqha, jiġifieri sal-aħħar t'Ottubru di trid tingħalaq, naħseb illi qisu kulħadd qiegħed f'postu. Ippermettili ħa ngħidlek fl-umiltà tiegħi ngħid jien illi da ħa vot ta' fiduċja. Tara bħali din? Tista' tinterpreta illi ġaladarba qallhom ivvut ejja nirriżenja u ħa nifformaw gvern, jidher illi minn dawk kollha plawżibbli li jkunu Prim Ministri hu l-iktar wieħed li għandu fiduċja. Mhux hekk, jiġifieri kważi kważi dak qed ninterpreta b'dal-mod jekk qed tifhimni. Però imbagħad għandek pass ieħor ulterjuri f'din l-equation kollha naħseb li rridu nżommuh on the cards, li hija l-kwistjoni tal-realtà politika interna Ingliża li anke meta kellek il-qsim, kellek il-qsim fil-Kamra tar-Rappreżentanti ħinijiet, jiġifieri għal uħud storiċi, kellek in-nuqqas ta' voti ta' maġġoranza, eċċetera, dawn qatt ma marru mal-Labour. Imma marru mal-Partit Demokratiku Liberali. Allura hawnhekk, għandek dan il-punt tat-tisħiħ, element illi fil-proċess kollu xorta ma ssaħħaħx il-Partit Laburista, minħabba illi fl-opinjoni tiegħi ma ħax pożizzjoni ċara għalkemm lejn l-aħħar ta' dawn id-diskussjonijiet beda jieħu pożizzjoni kontra Brexit, però jaf li jekk jeħodha kontra Brexit jista' jaffettwa l-eliġibilità tiegħu jekk issir elezzjoni ġenerali, li nemmen li ssir. Jien nemmen li ssir. Din hi opinjoni tiegħi, jien nemmen li ssir. Jekk tiġi allavolja tista' tiġi dikjarata illegali wara li kellek l-approvazzjoni mill-vot tal-Parlament. Però f'dal-proċess kollu ħareġ b'saħħtu wkoll il-Commons. Għaliex John Bercow illi Bercow illi rajna llum ħabbar li ser jirriżenja minn Speaker tal-Kamra fil-31 ta' Ottubru jew meta jidħol fis-seħħ Brexit, Hemmhekk kien strumentali bħala speaker biex, mhux qed ngħid jimmanipula, imma jiddirezzjona, ħa biex inkunu politically correct, jiddirezzjona d-diskussjoni, jiddirezzjona lejn dak li xtaq. U allura għandek iċ-checks and balances kollha stabiliti u hekk. Minkejja li l-pajjiż uffiċjalment tal-Ingilterra m'għandux kostituzzjoni miktuba, is-sistema parlamentari, meta l-atturi tagħha għandhom element ta' saħħa u poter u ma jiddejqux jużawh b'rispett lejn dak li jmexxihom, l-affarijiet jiġru f'dan il-mod. Mhux għandhom ħafna, punt żgħir, għax nisimgħu ħafna drabi anke dwar pajjiżna. U r-Reġina f'dan kollu? U aħna hawnhekk ġieli nisimgħu u l-President f'dan kollu għaliex ma f'sistema demokratika b'monarkija jew President jew President ikun irid jaġixxi fuq il-parir li jkun tah il ituh il-ministri tiegħu. Ir-reġina qalet, Jiena naġixxi fil-pariri li jtuni il-ministri tiegħi. Sakemm il-proċess demokratiku jkun rispettat, u jidher li l-pariri li kellha kienu tali, tant li ġew anke kkonfermati mill-Qrati, ir-reġina m'għandhiex għażla għajr li tiffirma u tapprova dak li jkun deċiż fl-istituzzjonijiet politiċi. Anke jekk għandha idea mod ieħor, fis-sens. Anke jekk għandha idea mod ieħor, u tu iktar minn hekk ukoll anke jekk ħaddieħor jaħseb differenti. Ekku. Irrid insemmi punt li għadna ma ddiskutejniehx ovvjament però huwa importanti ħafna fejn jidħol il-kwistjoni tal-Irlanda issa, jiġifieri għax aħna qegħdin nitkellmu fuq ir-Renju Unit ovvjament, fil-fatt għandna clip nitlob id-Direttur jipprepara jekk jogħġbok clip one fejn illum stess Kien hemm press conference prattikament bejn Boris Johnson u l-Prim Ministru tal-Irlanda Leo Varadkar fejn ħa narawha fil-verità, fejn dan qagħad jagħmilulu ċara, Prim Ministru Irlandiż qed jgħidlu mhijiex kwistjoni ta' jekk tiġix fil-31 t'Ottubru jew le, mhix kwistjoni ta' data, imma kwistjoni ta' fejn sejrin. Nitolbok narawha u tikkummenta mbagħad kif niġu lura fl-istudio.

legally binding and workable and we haven't received such proposals to date. Mela dak pratikament kien il-Prim Ministru Varadkar tal-Irlanda fejn qed jagħmel ilu ċara li għandu task ibes ħafna x'irid jagħmel, in-negozjati pratikament iridu jsiru, però l-mistoqsija għalejk Forsi tispjegalna ftit ukoll ir-relazzjoni tal-Ingilterra mal-Irlanda u kif ukoll jekk inti semmejt tajjeb illi fl-Unjoni Ewropea hemm dawn il-pajjiżi kollha li kulħadd jiġbed lejn xewwatu kif ngħidu bil-Malti u allura x'inhuma l-interessi l-iktar prinċipali illi tħares lejhom l-Irlanda? Jiena naħseb illi hawnhekk għandek sitwazzjoni fejn issa prattikament l-onus kollu, il-piż kollu tal-, relazzjoni futura u l-mod kif ser toħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea minn perspettiva Ewropea, issa huwa rappreżentat unikament mill-Repubblika Irlandiża, mhux mill-Irlanda ta' Fuq. U r-Repubblika Irlandiża għandha funzjoni, għandha element importanti f'din l-equation għaliex għandek, l-ewwel nett, rabtiet storiċi drabi feliċi, drabi ħafna iktar infeliċi. Għandek rabtiet ġeografiċi li inti tinsiex, għandek l-Ingilterra, Skozja, baħar, sewwa, fuq naħa l-oħra għandek l-Ingilterra, baħar, għandek ir-Repubblika Irlandiża u l-Irlanda fuq fruntiera fiżika, hard border, eh, fruntiera fiżika ma' l-Irlanda ta' fuq. U hawnhekk għandek affarijiet li huma diffiċli ħafna biex nispjegawhom fil-ftit ħin li għandna, imma għandek dawn l-aspetti kollha li b'xi mod qegħdin jimpattaw u jridu jittieħdu inkonsiderazzjoni. U l-backstop kien dak li għalih kien qed jirreferi l-Prim Ministru Olandiż bħala l-cushion, il-garanzija, l-insurance biex ċertu benefiċċji, ċertu affarijiet li huma ta' benefiċċju għal Nies li, biex nispjegaw, għandek nies li jgħixu ġo Belfast jew fuq il-fruntiera mar-Repubblika, mal-Irlanda ta' fuq, li jgħixu fil-fruntiera mar-Repubblika Irlandiża u jmorru jaħdmu f'naħa, bħal meta aħna mmorru qisna tlajna Għawdex u ġejna lura, jiġifieri kull, anzi inqas, mill-Belt qsamna l-Furjana u mill-Furjana qsamna l-Belt. Daqshekk hemm prossimità, b'mod metaforiku ovvjament, illi ovvjament imbagħad ħa joħolqu ċertu diffikultajiet. Ċertu diffikultajiet illi smajna wkoll illi jridu jiġu indirizzati. U naħseb hawnhekk illi l-garanziji li qegħdin jintalbu jridu jiġu wkoll sorvolati f'dan is-sens. Min kien qed iżommhom? U naħseb hawnhekk fejn hija l-mistoqsija ta' għada, għaliex jidher illi fuq ix qegħdin nitkellmu, dawn il-punti jridu jiġu megħluba għall-parti li jmiss tan-negozjati ma' l-Unjoni Ewropea. Però laqatni, skuża, l-ispirtu tad-diskussjoni illi kien hemm f'dan il-punt illi qisu min-naħa tal-Gvern Irlandiż, move li tfittex dak li bl-Ingliż, jekk tippermettuli s'issa qed inħobb l-Ingilterra nista' nuża l-common ground, dak li jgħaqqadna, tipo, iktar milli dak li jinfired, għaliex naħseb ukoll huwa sintomatiku tal-pożizzjoni ta' Johnson li qed tittieħed l-31 ta' Ottubru, Come what may, żgur mhux may, huwa jidħol Brexit. Fil-fatt naħseb li fl-opinjoni tiegħi wkoll ma tantx kellu xi pożizzjoni oħra x'jieħu fis-sens li issa dan hemm, però ovvjament biex jissalvagwardja l-interessi wkoll ta' l-Irlandiżi naħseb li kien bix-xieraq li fil-verità jitolbu x'irid u jagħmillu l-kuraġġ u jgħidlu li aħna qegħdin ukoll jissapportjawk fil-verità. sabiex id-deal ikun ukoll javvantaġġja lill-Irlanda. Fil-fatt, f'din il-press conference għandna biċċa oħra fil-fatt minn din il-press conference li ħa jaċċenna għal punti oħra. Narawha flimkien. and the results for both

Mela, prattikament hemmhekk rajna lil Boris Johnson jitkellem ilsa kienet qed naraw il-kontroparti fil-verità, isom b'xi mod ħa jara kif ħa jista' jaġevolah, mhux hekk? Mhux biss, u naħseb ta definizzjoni ta' fuq x'qed nitkellmu wkoll b'mod li tista' tinftiehem fuq ir-rabtiet li qegħdin nitkellmu dwarhom inkluż saħansitra anke referenzi sportivi. Però hawnhekk qegħdin naraw, jiġifieri, ukoll bħal l-Prim Ministru Irlandiż, Boris Johnson ukoll mexa lejn punti ta' konverġenza sewwa u impenn illi qisu ma jridx li jkun hemm casualties żejda f'dan l-affarijiet. Ġifieri kellek minn naħa l-Prim Ministru Irlandiż li qed jippożizzjona l-argument u d-diskussjoni fuq isma' dawn huma affarijiet li jridu jsiru b'din id-direzzjoni b'dan il-mod. Kellek il-Prim Ministru Ingliż li qed jgħid il-pożizzjoni tiegħu li dawn huma affarijiet li jridu jsiru wkoll. Mela isma', x'qed iżommna milli niftehmu? X'kien qed iżomm milli niftehmu? Kien hu li forsi qabel kien qed jilgħab logħba politika biex attwalment titwarrab May u jilħaqu, kien hekk dan l-intriċċi interni politiċi li nqabdu f'din il-kwistjoni li ntużaw għal skopijiet l-istoriċi għad iridu jaraw. Però. U mbagħad fl-aħħar fil-fatt ngħid lid-Direttur jekk jogħġbu biex iġibilna clip three fejn prattikament Johnson hawnhekk sejr jgħid, issa narawha, Ser jagħti l-garanziji imma b'mistoqsijiet. Ovvjament għadu ma laqgħx in-negozjati, nitlobkom tarawha flimkien mistoqsija wara oħra fejn ħa jkun qiegħed jagħti dawn it-tip ta' garanziji. Can we ensure that we continue to have unchecked movement at the border of goods and people and indeed cattle? And I think the answer is yes, and as someone who went to the border several times before the Good Friday Agreement and shuddered to see watch towers

Like you, I've looked carefully at no deal. I've assessed its consequences both for our country and, and yours. Mela, pratikament hemmhekk kif tkellimna qabel qed jagħmel dikjarazzjonijiet ċarissimi pratikament li jrid deal qed ikun pożittiv Però rridu nistennew u naraw. Jiena dejjem meta tisma' dan id-diskors, jiġifieri hawnhekk naħseb illi naslu għal żewġ konklużjonijiet. L-ewwel konklużjoni hija illi minkejja illi qed jhedded fuq il-no deal, għall-ewwel darba b'mod ċar qiegħed jgħid illi hu jrid deal u ser jaħdem għal deal. U naħseb illi ġara sa issa kien illi qed jipprova jħares kif ħa jinnegozja dwar id-deal. Fuq hiex? mhux qed naqblu. Definitely, jidher, li minn dak l-argumenti kollha li kienu qegħdin jiġu ppożizzjonati fil dak li qbilna biex ninsew il-politika. Qbilna ninsew il-politika. Hemm affarijiet prattiċi li jistgħu jiġu solvuti. Dawk affarijiet li huma politiċi li ġew camouflaged taħt it-titlu backstop, bil-mod prattiku jidher illi hemm qbil illi dawn jiġu solvuti. Jiena naħseb illi l-punt tan-negozjati primarju ħa jkunu l-aspett finanzjarju. ta' kemm irid jiġi mħallas fl-hekk imsemmi divorce settlement bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Wieħed jittama li fiċ-ċirkostanzi kollha ta' dak kollu li jrid ikun hemm, li tinstab xi tip ta' soluzzjoni għaliex naħseb li l-iktar problema li jista' jkun hemm f'dan kollu hija inċertezza li tkun ikkawżata kemm minn xenarju ta' no deal kif ukoll minn xenarju ta' posponiment ieħor. Ġifieri dawn naħseb huma l-aktar żewġ xenarji li jridu jiġu evitati ikun xi jkun il-każ at this stage. Ġifieri hawn min jgħid li Brexit xorta m'għandux isir. Hawn min jgħid illi però come what may is-sitwazzjoni naħseb issa trid tiġi trid tiġi stabilita u ċċarata. Irrid nistaqsi l-aħħar mistoqsija però tkun personali għalik biex ittina l-opinjoni tiegħek. Jidher illi prattikament kif qed ngħidu Brexit ser isir, hemm id-data, jidher illi għalkemm għad fadal iktar diskussjonijiet imma l-affarijiet forsi qed joqogħdu iktar u jistabbilizzaw illi juru t-triq litteralment għall-Brexit. X'inhi l-opinjoni tiegħek minn hawn 'il quddiem ir-Renju Unit se jsir minnu? Taħseb illi mingħajr l-Unjoni Ewropea u allura bi Brexit fis-seħħ se timxi 'l quddiem, se tkun aħjar, se tkun agħar? U min ser jieħu d-daqqa, l-Unjoni Ewropea jew l-istess Renju Unit? Jiena nikkwota dak li qal Donald Tusk, dak li qal Jean-Claude Juncker fiċ-ċirkostanzi u naħseb illi Kap Barnier, jekk m'iniex sejjer żball, u ħafna nies oħrajn. Naħseb illi dan ix-xenarju, dan ix-xenarju ta' ħruġ huwa lose-lose situation. Kont nippreferi kieku kien hemm sitwazzjoni li jidher li qed tkun it-triq li qed jaħdu ċertu pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea fejn kien hemm rieda miż-żewġ naħat ta' ġifieri mhux mill-Ingilterra biss, in-nuqqas kien, nemmen illi anke mill-istati oħrajn fl-Unjoni Ewropea, nemmen li qatt ma bassru u qatt ma ttieħdet bis-serjetà, tant li ċertu affarijiet bdew jittieħdu bis-serjetà fl-Unjoni Ewropea wara li kien hemm il-vot. Illi kien ikun hemm tibdiliet illi kienu jwasslu biex l-Unjoni Ewropea tkun tinkludi l-Ingilterra fiha wkoll. Għaliex qed ngħid hekk? Wieħed mil-livell lokali, nazzjonali, naħseb aħna nitilfu alleat importanti. It-tieni punt, nemmen illi fil-mod kif qiegħed jiżviluppa l-xenarju ġeopolitiku internazzjonali, l-unika mod kif wieħed jista' jkun ta' kontroll u ta' b'saħħa, fuq il-kontrobilanċ għas-saħħa tas-suq Ċiniż, għas-saħħa tal-modi politiċi Amerikani. U ma ninsewx dak li qed jiġri anke fil-Golf Sawdi, l-Iran, għandek dawn l-affarijiet kollha. Biex l-Ewropa tkun plejer importanti, ma tistax tmur frammentata. Trid tkun magħquda. Issa, ejja wieħed jiskopri kif għandu jgħaqqad l-affarijiet u mbagħad naraw minn hemmhekk, però fir-realtajiet kollha li jridu jiġu ppreżentati minn issa 'l quddiem. Jiena finalment l-ispunt li nieħu minn da kollu huwa li kellu bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun litteralment tgħaqqad l-Istati kollha U meta tgħid xi ħaġa jkun hemm liġi prattikament li jkunu qegħdin jgħaddu xi ħaġa għandha tkun għal kulħadd u għandha tisma' iktar il-poplu għaliex nieħdu anki fuq issues illi tkellimna aħna hawnhekk meta fix-xitwa konna nagħmlu dal-programm u anki esperjenzajna l-kampanja tal-Parlament Ewropew Per eżempju, kulħadd kien jitkellem dwar il-kwistjoni tal-immigranti irregolari u dwar għaliex Malta għandha toħodhom u l-burden sharing għandux ikun xi ħaġa li għandek tagħmilha b'bona volonta tiegħek imma mhux għax hija imponuta fuqek għaliex jekk huwa burden sharing jekk aħna qegħdin membri fi klabb għandu jinqasam ma' kulħadd u naħseb illi dan il-diżgwid kollu f'dasens Propju jinħoloq meta inti ma jkollokx widnejk litteralment maċ-ċittadin u qed tisma' dak li qed jiġri u minħabba l-fatt li forsi ma jkunx hemm ġustizzja bejn l-istati kollha. Inħalli din għal diskussjoni darb'oħra. Jesmond jiena ħadt pjaċir ħafna li niltaqa' miegħek. Nirringrazzjak talli lqajt din l-istedina u għalkemm kien programm ta' siegħa u rrid ngħid li jiena s-soltu nagħmel diskussjonijiet fuq fora lokali, imma miegħek ħassejtni komdu, kont preparat tajjeb għal dan il-programm u ninsab ċert illi anki intom, Sinjur Telespettaturi, dan il-programm forsi għenkom tifhmu iktar il-kwistjoni ta' Brexit u dak kollu li għaddej bħalissa. Jiena ma fadalli xejn x'ngħidilkom ħlief insellmilkom u l-appuntament tiegħi xorta jibqa' minn Ottubru għall-programm 30 Minuta.